I am going to make coffee. Dwi'n mynd i wneud coffi. Dwi'n mynd i wneud coffi. Dwi'n mynd i wneud coffi. We are not going out tonight. Da ni ddim yn mynd allan heno. Da ni ddim yn mynd allan heno. Da ni ddim yn mynd allan heno.

Are you going to go? Yes. Wyt ti'n mynd i fynd? Ynddo. Wyt ti'n mynd i fynd? Ynddo. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Are you going to Scarborough Fair? No. Dach chi'n mynd i Ffair Scarborough? Nac dan. Dach chi'n mynd i Ffair Scarborough? Nac dan. Dach chi'n mynd i Ffair Scarborough? Nac 'dan. Is it raining? Or, does it rain? Ydy hi'n glawio? Ydy hi'n glawio? Ydy hi'n glawio?

It's going to rain. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. It has rained. Mae hi wedi bwrw glaw. Mae hi wedi bwrw glaw. Mae hi wedi bwrw glaw. Did it rain yesterday? No. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. If I was richer, I'd buy this house. Taswn i'n fwy cyfoethog, faswn i'n prynu'r tŷ yma. Taswn i'n fwy cyfoethog, faswn i'n prynu'r tŷ yma. Taswn i'n fwy cyfoethog, faswn i'n prynu'r tŷ yma. Will everybody be able to pay? Fydd pawb yn gallu talu? Fydd pawb yn gallu talu? Fydd pawb yn gallu talu? Was there someone else in the car? Yes. Oedd 'na rwy'n arall yn y car? Oedd. Oedd 'na rwy'n arall yn y car? Oedd. Oedd 'na rywun arall yn y car? Oedd. I'll be tired. Fydda i wedi blino. Fydda i wedi blino. Fydda i wedi blino. What would you do if you had more time? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? I didn't know that he worked for the CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA.

Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Everybody know that Jack would refuse. Mae pawb yn gwybod fysa Jack yn gwrthod. Mae pawb yn gwybod fysa Jack yn gwrthod. Mae pawb yn gwybod fysa Jack yn gwrthod. I thought that Idris and Beba were in Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris Abeba yn Ethiopia. I don't think that you understand me. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yn ei allu. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n ynnu, Ashley. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n ynnu, Ashley. I am sure that they are listening to us.

It's miraculous that they are still alive. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. They believe that I sell books but I don't. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. I know that you know. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. When will we go shopping next? Pryd awn ni i siopa nesa? Pryd awn ni i siopa nesa? Pryd awn ni i siopa nesa? You should ask Paya's mother what to do with the blood.

She doesn't want to be heard. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. They were late and I didn't like that. Oedden nhw'n hwyr a do'n i'm yn licio hynny. Oedden nhw'n hwyr a do'n i'm yn licio hynny. Oedden nhw'n hwyr a do'n i'm yn licio hynny. He is the worst. Fo ydy'r gwaetha. Fo ydy'r gwaetha.

Be am wahodd y cerddorion ddoth yma ddeng mlynedd yn ol? Be am wahodd y cerddorion ddoth yma ddeng mlynedd yn ol? Be am wahodd y cerddorion ddoth yma ddeng mlynedd yn ol? If it wasn't for you, I would have stayed in prison for another three years. Oni bai amdanat ti, fyswn i 'di aros yn y carchar am dair blynedd arall. Oni bai amdanat ti, fyswn i 'di aros yn y carchar am dair blynedd arall. Oni bai amdanat ti, fyswn i 'di aros yn y carchar am dair blynedd arall. The missile that has just landed in my garden is about to explode. Mae'r taflegryn sy'n newydd lanio yn fy ngardd ar fin ffrwydro. Mae'r taflegryn sy'n newid lanio yn fy ngardd ar fin ffrwydro. Mae'r taflegryn sy'n newid lanio yn fy ngardd ar fin ffrwydro. Cass and Glenn are married to each other. Glenn is nasty but Cass is friendly. Mae Cass a Glenn yn briod i'w gilydd. Mae Glenn yn gas a mae Cass yn glên. Mae Cas a Glen yn briod i'w gilydd. Mae Glen yn gas, ond mae Cas yn glên. Mae Cas a Glen yn briod i'w gilydd. Mae Glen yn gas, ond mae Cas yn glên. They have decided to refuse to pay their bills from now on. Maen nhw wedi penderfynu gwrthod talu eu biliau o hyn ymlaen. Maen nhw wedi penderfynu gwrthod talu eu biliau o hyn ymlaen.

Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn y stafell fawr yn ddrud iawn. Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn y stafell fawr yn ddrud iawn. Mae pawb yn gwybod mod i'n meddwl bod y ddesg glas yn y stafell fawr yn ddrud iawn. Learning a language that is spoken by grumpy people that speak quickly when they are drunk is difficult. Mae dysgu iaith sy'n cael ei siarad gan bobl flin sy'n siarad yn gyflym pan maen nhw'n feddw yn anodd. Mae dysgu iaith sy'n cael ei siarad gan bobl flin sy'n siarad yn gyflym pan maen nhw'n feddw yn anodd. As well as being a prominent politician, he was also an incomparable poet. Yn ogystal â bod yn wleidydd amlwg, roedd o hefyd yn fardd heb ei ail. Yn ogystal â bod yn wleidydd amlwg, roedd o hefyd yn fardd heb ei ail. Yn ogystal â bod yn wleidydd amlwg, roedd o hefyd yn fardd heb ei ail. How about approving the use of nuclear missiles to tackle the problem of unruly dogs in the area? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflegrau niwclear i fynd i'r afael â phroblem cŵn afreolus yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflegrau niwclear i fynd i'r afael â phroblem cŵn afreolus yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflegrau niwclear i fynd i'r afael â phroblem cŵn afreolus yn yr ardal? Are you sure that the man who will be singing tonight has three children who speak Welsh? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno dri o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno dri o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno dri o blant yn siarad Cymraeg?